Цыппӕрӕм сӕр Чырысти буарӕй хъизӕмӕрттӕ кӕй бавзӕрста, уымӕ гӕсгӕ сымах дӕр йӕ цӕстӕй кӕсут хъизӕмӕрттӕм ӕмӕ уымӕй ифтонг кӕнут уӕхи, уымӕн ӕмӕ буарӕй тухӕнгӕнӕг тӕригъӕды нал ӕфты. Буары цырынӕн ма йын цы рӕстӕг баззади, уый ӕрвиты адӕймаджы тӕригъӕдджын мондӕгты ӕфсадгӕйӕ нӕ, фӕлӕ Хуыцауӕн фӕндиагӕй. Ӕгъгъӕдун фӕуӕд, ивгъуыд заман муртатты ӕгъдӕуттӕм гӕсгӕ цас фӕцардыстут, уый. Уыдыстут хӕлд адӕм, чъизи монцты, фыднозты ӕмӕ ӕнӕуаг миты уацайрӕгтӕ, куывтат ӕлгъаг мӕнг хуыцӕуттӕн. Ныр муртаттимӕ иумӕ уыдонӕн сӕ хӕлд хъуыддӕгты цъымарӕй кӕй нал ныгъуылут, уый сӕ ӕфтау дисы ӕмӕ уыл цъыф калынц. Уыдон дзуапп ратдзысты, удӕгӕстӕн ӕмӕ мӕрдтӕн тӕрхон рахӕссынмӕ цӕттӕ чи у, уымӕн. Уымӕ гӕсгӕ фарны уац мӕрдтӕ дӕр уый тыххӕй фехъуыстой, ӕмӕ адӕмӕн тӕрхон куыд рахастӕуы, кӕд уыдоны буарӕн тӕрхон афтӕ рахастӕуыд, уӕддӕр удыгъдауӕй цӕрой Хуыцауимӕ. Рӕхджы алцӕмӕн дӕр уыдзӕни кӕрон. Уӕдӕ ут хӕд-зонд, кӕддӕриддӕр цӕттӕ ӕмӕ кувут. Фыццаджыдӕр кӕрӕдзи уарзут зӕрдиагӕй, уымӕн ӕмӕ уарзондзинады фӕрцы бирӕ тӕригъӕдтӕ ныббарстӕуы. Кӕрӕдзи-иу суазӕг кӕнут зӕрдиагӕй, ӕнӕхъуыр-хъуырӕй. Сымахӕй алкӕмӕн дӕр рардӕуыд йӕхи курдиат, ӕмӕ уал чидӕр Хуыцауы лӕвӕрд уыцы алыгъуызон хорзӕхтӕй раст пайда кӕнӕд кӕрӕдзийӕн лӕггады охыл. Чи амоны, уый амонӕд Хуыцауы ныхас. Чи лӕггад кӕны, уый лӕггад кӕнӕд, Хуыцау ын цы хъару дӕтты, уымӕй. Уӕ алы хъуыддагӕй дӕр Йесо Чырыстийы фӕрцы Хуыцау куыд скадджын уа, афтӕ. Кад ӕмӕ йын паддзахад уӕд мыггагӕй-мыггагмӕ. Амен. Мӕ уарзон хӕлӕрттӕ, уӕ бафӕлварӕны тыххӕй фыдӕвзарӕнты кӕй ӕфтут, уый уӕм диссаг ма кӕсӕд, цыма уыл цыдӕр ӕнахуыр хъуыддаг ӕрцыди, уыйау. Фӕлӕ цин кӕнут Чырысти тухӕнтӕй хайджын кӕй стут, ууыл, ӕмӕ хъӕлдзӕг ӕмӕ зӕрдӕрухс уыдзыстут, йӕ намыс куы раргом уа, уӕд. Кӕд уыл Чырыстийы номы тыххӕй цъыф калынц, уӕд тӕхудиаг стут, уымӕн ӕмӕ Хуыцауы намысджын уд уӕ зӕрдӕты ис. Уыдон ӕй фауынц, сымах та йӕ кадджын кӕнут. Ӕрмӕст марыны, кӕнӕ давыны, кӕнӕ ӕндӕр фыдракӕнды, кӕнӕ искӕй хъуыддӕгты хи нытътъысыны тыххӕй уӕ ӕфхӕрд макӕм ӕрхауӕд. Фӕлӕ чырыстон кӕй у, кӕд уый тыххӕй исчи тухӕны ӕфты, уӕд ӕм худинаг ма кӕсӕд, фӕлӕ стауӕд Хуыцауы, цы ном хӕссы, уый тыххӕй. Уымӕн ӕмӕ ралӕууыд тӕрхонӕн Хуыцауы хӕдзарӕй райдайыны рӕстӕг. Ӕмӕ кӕд тӕрхон махӕй райдайдзӕн, уӕд Хуыцауы фарны уацӕн чи нӕ сӕтты, уыдонӕн та сӕ уыл ахицӕн уыдзӕн. Кӕд рӕстгӕнӕг зынтӕ ирвӕзы, уӕд ӕнӕ Хуыцау тӕригъӕдджын цы фӕуыдзӕн? Уӕдӕ Хуыцауы фӕндонмӕ гӕсгӕ чи ӕвзары тухӕн, уыдон сӕхи бафӕдзӕхсӕнт иузӕрдион сфӕлдисӕгыл ӕмӕ дарддӕр дӕр аразӕнт хорз хъуыддӕгтӕ.